Ньурбатааҕы судаарыстыбаннай көһө сылдьар драматическай тыйаатыр төрдүс дириэктэринэн сүүрбэ түөрт сыл Саха Өрөспүүбүлүкэтин культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Хаҥалас улууһун иккис Дьөппөн нэһилиэгин бочуоттаах гражданина Адамов Владимир Егорович үлэлээбитэ. Владимир Егорович тыһыынча тоҕус сүүс биэс уон аҕыс сыллаахха Хаҥалас улууһун иккис Дьөппөн нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Тыһыынча тоҕус сүүс сэттуон биэс сыллаахха бастакы Дьөппөн орто оскуолатын бүтэрэн баран, икки сыл октябрь биэс уон сыла сопхуоска үлэлээбитэ. Дьокуускайдааҕы культурнай-сырдатар училищеҕа үөрэҕин түмүктээн, Тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон аҕыс сыллаахха Сэбиэскэй аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыта. Аармыйаттан кэлэн баран Москва куоракка Щепкин аатынан театральнай училищеҕа үөрэнэ киирбитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс аҕыон биэс сыллаахха үөрэҕин бүтэрбит эдэр артыыс Платон Алексеевич Ойуунускай аатынан Саха государственнай драматическай тыйаатырыгар артыыһынан үлэлии киирбитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһыан сэттэ сыллаахха дириэктэри холбуйааччынан үлэлии сырыттаҕына, партия уобаластааҕы кэмитиэти ыҥыран Ньурба тыйаатырыгар дириэктэринэн ананарын эппиттэрэ. Владимир Егорович сөбүлэҥин биэрэн, икки күнүнэн Москва куоракка культура үлэһиттэрин квалификациятын үрдэтэр институтка үөрэнэ барбыта уонна икки ыйынан сүүрбэ тоҕус саастаах эдэр Владимир Адамов Ньурбатааҕы государственнай көһө сылдьар драматическай тыйаатырга дириэктэринэн ананан кэлэн үлэтин саҕалаабыта. Владимир Егорович хаһан эрэ Ньурбаҕа кэлиэхтээҕэ эрдэттэн биллибитин курдук, оҕо сааһыгар биир түбэлтэ буолбутун кэпсиир этэ. Ол курдук сүгүрүйэр поэтессабыт Варвара Потапова Дьөппөҥө ыалдьыттыыр кэмигэр кыра Володя дьиэтигэр сылдьыбыт эбит. Дьиэлээхтэр олус үчүгэйдик көрсүбүттэр. Оттон Володя Варвара Потапованы кытта дуоспуруннаахтык, улахан киһи курдук кэпсэппитигэр кини боҕоттон туох эрэ улахан үлэһит тахсыыһы, үчүгэй баҕайы оҕо диэн санаатын үллэстибит. Онон итинэн бу сиргэ туох барыта сибээстээҕин этиэххэ сөп. Кэлин ол уолчаан улаатан, Варвара Потапова дойдутугар Ньурбаҕа кэлэн, поэтесса өтө көрүүлээх этиитин толорон улахан үлэһит буоллаҕа. Үчүгэй хаһаайыстыбанньык буоларын көрдөрөн, тыйаатыр материальнай базатын бөҕөргөтөн барбыта. Ол курдук, анал дьиэтэ суох буолан авиатор кулуупка үлэлии олорбут Ньурба тыйаатырыгар Амакинскай экспедиция геолог кулууба бэриллэрин ситиһэн, усулуобуйа олохтоон, сайын аайы өрөмүөннэтэн, күн бүгүҥҥэ диэри бу дьиэбитигэр үлэлии-хамсыы олоробут. Тыйаатырга саҥа гараж, столярнай мастырыскыай туттарбыта. Ону таһынан анал уот, музыка оборудованиетын, гастролга анаан массыыналары ыларга элбэх сыратын уурбута. Дойдубут ыһыллар-тоҕуллар кэмнэригэр тоҕуһунус сылларга тыйаатырбыт Владимир Егорович хатабыллаах халайыытынан ыарахаттары этэҥҥэ туораабыта. Үлэһиттэрин олохторун-дьаһахтарын тупсарарга, кыһалҕалаахтарга көмөлөһөргө мэлдьи кыһаллара. Ол курдук тыйаатыр элбэх үлэһитэ толору хааччыллыылаах дьиэлэнэн олорор, айымньылаахтык үлэлиир усулуобуйалара тупсубута. күн бүгүҥҥэ диэри махталлара муора суох. Владимир Егорович үлэлиир кэмигэр тыйаатыр аан дойдуга биллибитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс сыллаахха Ньурба тыйаатырын артыыстара аан бастаан республика таһыгар Фрунзе куоракка Киргизияҕа ситиһиилээхтик гастроллаан кэлбиттэрэ. Ол кэнниттэн Ньурба тыйаатыра Кызылга, Абакааҥҥа ыытыллыбыт Сибиир уонна Уһук Илин театрдарын фестивалларыгар кыттан, лауреат аатын ылбыта. 1992 сыллаахха тыйаатыр Чебоксары куоракка ыытыллыбыт Бүтүн Россиятааҕы театрдар фестивалларыгар эмиэ лауреат буолбута. Ити ситиһии театр Севастополь, Львов, Туорунь, Нанси куораттарга ыытыллыбыт норуоттар икки ардыларынааҕы театральнай фестивалларга кыттарыгар суолу арыйбыта. Ньурба театрын режиссерун Юрий Макаров фестиваль тэрийэр идеятын Щепкин аатынан училищеҕа бииргэ үөрэммит үөлээннээхтэрэ Адамов Владимир Егорович, Стручков Андрей Афанасьевич, Багнанов Геннадий Геннадьевич, Слепцов Василий Романович, Скрябин Петр Труханович, Саха Республикатын театральнай деятеллэрин сойууһун секретаря Дмитриева Татьяна Павловна, Михайлова Зинаида Иннокентьевна, суруналыыс Амбросьева Анастасия Николаевна, драматург Ермолаев Семен Никонович, Сата бастакы дириэктэрэ Павлова Надежда Федотовна өйөөбүттэрэ. Өрөспүүбүлүкэ театрдарын бастакы Сата фестивала 1993 сыл кулун тутар сүүрбэ үс сүүрбэ аҕыс күннэригэр Ньурбаҕа ыытыллыбыта. Ол кэмтэн ыла Сата фестиваль күн бүгүҥҥэ диэри эдэр талааннаах режиссердарга, артыыстарга, худуоһунньуктарга, драматурдарга айар суолларын арыйа турар. Семен Ермолаев айыы түспэтэх сири испэктээгэ контакт тоҕуһун алта, пассаж, сата фестивалларга ситиһиилэммитин кэннэ Владимир Егорович Ньурба театра Франция хас да куораттарын устун коммерческай гастролга барарын ситиспитэ. Артыыс идэтинэн үлэлээбэтэр даҕаны, Владимир Егорович икки тыһыынча тоҕус сыллаахха Хаарыан Хампа фестивалга ситиһиилэммит Сиэн Чолбодук Нирбакаан пьесатынан Саха Республикатын искусстволарын үтүөлээх деятеля Юрий Макаров туруорбут испэктээгэр Тыгын Дархан оруолун ситиһиилээхтик толорбута. Мирнэй, Айхал удачнай куораттарынан ыһыаҕы сахалыы сиэрдээн-туомнаан ыытыы, ол дуогабарын кэпсэтии, фестивалларга барарга-кэлэргэ спонсор булуута, ити барыта сатабыллаах халайааччы үлэтин түмгэтэ. Икки тыһыынча сэттэ сыллаахха Иван Данилов остуоруйатынан Саха Республикатын ускустубатын үтүөлээх деятеля Александр Титиров туруорбут Аптаах отон испиктээгэ Санкт-Петербург куоракка ыытыллыбыт төрдүс Бүтүн Арассыыйатааҕы оҕолорго аналлаах тыйаатыр искусствотын бэстибээлигэр Арлекин национальнай бириэмийэ гран-при бирииһин хаһаайына буолбута. Икки тыһыынчаҕыс сыллаахха Владимир Егорович халайыытынан Ньурба тыйаатыра Хакасия Абакан куоратыгар ыытыллыбыт норуоттар икки ардыларынааҕы куукула тыйаатырдарын бэһис эколого-этническэй Чир Чаян бэстибээлигэр кыттыбыта. Хакасия Республикатын бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлэ Лебедь Или баттааһыннаах дипломунан бэлиэтэммитэ. Оттон икки тыһыынча уон биир сыллаахха Тыйаатыр Норильскай куоракка ыытыллыбыт аан дойду хотугу куораттарын ускуустубаларын норуоттар икки ардыларынааҕы параллель бэстибээлигэр кыттыбыта. Владимир Егорович саамай улахан баҕатынан Ньурба тыйаатыра саҥа дьиэлэниитэ этэ. Онон бу барыбыт даҕаны ыра санаабыт туоларын туһугар туох баар өйүн-санаатын, күүһүн-уоҕун ууран туруорса сатаабыта. Кини сырдык баҕа санаата туолан, Ньурба киинигэр саҥа тыйаатыр дьиэтэ тутулла турар. Владимир Егорович өрүү инникини көрөрө, кэскиллээҕи саныыра, саҥаҕа, сайдыыга дьулуһара. Кини көҕүлээһининэн оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолорго уонна үөрэнээччилэргэ анаан театральный фестиваль ыытыллар. Итиннэ кыттар оҕолортон биир эмэ да буоллар биһиги театрбытын ааттатар, салгыы сайыннарар дьон хайаан да тахсыахтара диэн ис сүрэҕиттэн эрэнэр этэ. Талааннаах киһи барытыгар талааннаах дииллэринии Владимир Егорович хатабыллаах халайааччытын ааһан, сурсуннаах булчут, элбэх ураһаайы үүннэрэр оҕуруотчут бэрдэтэ. Владимир Егорович төһө да олоҕун ситэ олорботор, кини аатын ааттатар, салгыыр ыччаттардаах. Өрөспүүбүлүкэ искусствотыгар киллэрбит кылаатын иһин Владимир Егорович Ньурба оройуона муниципальнай оройуон администрациятын, Саха Республикатын культураҕа министерствотын, Саха Республикатын Президиэнин уонна Правительствотын бочуотунай грамоталарынан, Саха Республикатын культуратын туйгуна бэлиэннэн, Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ аатынан наҕараадаламмыта. Үүнэр көлүөнэбит инникитин санаан туран биһи күүспүт, кыахпыт тиийэринэн үлэлиибит уонна үлэлиэхпит диэн санаанан салайтаран үлэлии-хамсыы сылдьыбыт Владимир Егоровичпыт эрдэ олохтон туораабытыттан олус хомойобут, суохтуубут. Кини баҕа санаата, сиппэтэх ырата туоларын туһугар үлэлиэхпит. Ытыктабыллаах дириэктэрбит, салайааччыбыт, доҕорбут Адамов Владимир Егорович туһунан сырдык өйдөбүл биһиги өйбүтүгэр-санаабытыгар өрүү тыыннаах буолуоҕа.